Kemm bħala kap ta' dipartiment imbagħad kelli interess partikolari fil-naqda tal-Malti tal-studenti imma fil-30 għaqda ta' storja kbira. Imbagħad kien konflitt, kien konflitt bejn il-gvern ta' Domin ta' Palafillu u l-Università. U dik li kienet il-qofol ta' kriżi kienet il-BA. Id-dipartimenti kollha kienu orientati lejn il-BIK imma il-BSC u l-BA barra teoloġija. Ejxiex. Dik kienet il-qofol tal-kwistjoni kollha. Preżida ma nħallet biex il-ġid. Għax biċċa raġun kollu kulħadd, mhux kulħadd, mhux kollox, però biċċa raġun kellu kellu kulħadd. Ġara illi bħala dipartiment fi kriżi ma kienx hemm possibilità li l-aqdar ma faċilment tkompli. Għajn, rrit naċċerta li tkompli. Billi xi ma jgħu nara fejn il-flus u jiġi stampati, ħagġa li kienem, anke kum regolari. U fl-istess ħin li jkun hemm kumitat ukoll, li jkun hemm kontinuità legali biex ma jġaħat li ma tidħa legalment le li wasal għal hemm xi ħaġa li tkissir għal laqda mati. Kemm fil-periodu ta' kriżi, Kemm fil-perdu korrett imbagħad meta mbagħad rajt li l-għaqda tal mantiq ġiet salvata, jintesa s-suġġett li kien hemm ċertu tibdil sostanzjali. L-ewwel nett, u l-aktar importanti huwa li l-President tal-għaqda tal mantiq li kien ex de facto ex uffiċċju il-kap tad dipartiment kif kont jien, isir student għaliex le. U iktar, batem dettalji ma niftakarhomx però primarjament. Għal-darba ġiet salvata bħala president tal-għadda tal-Malti għandu jkun għallim għaw student jew studenta u li kollox ikompli regolarment passottu ħadd parir anke legali għallu li no problem. Daqda tkompli u l-ħelma tkompli. Għandu brigħet epoka ta' għawmin, kien ħafna interess minn studenti bħalkom, intelligenti, però anki li jixtu interessaw rom fil-ħagġa. Eh, Ġifiri jina ma nixeħ l-soddisfazzjon gwir ħafna u gratitudni li studenti li l-kontinuità garantewa fuq il-politika. Kien żmien diffiċli. Bizzejt ngħidilkom, ma nafx għandix titħol hemmhekk din. Ma kont nagħmel lecture fil-għaxija, Xumbat jina minn għasin sabra biex il-bejt il-bejt kien spiċċat. Ta' fuq l-istoria, bejt spiċċat, biex il-bejt reġa titħol. Mortan kienet il-Prim Ministru li garantixxa li s U kienet il-Kongress l-Għakin illi kien illi il-korsijiet il-kors ta' fil-letteratura jessir fil-axija ikun diploma Biex il-biri, biex il-letteratura ikompli, il-polemika kienet, u mintu kien jaħseb, il-letteratura speċi miex u tli u l-filosofija. U għallura, irġaw bdew, u forse ktib dak kien diploma number one u diploma number two. Iġġew mbagħad ekwivalenti għal bejsija. Ta' kum nista' jagħtikom informazzjoni wisq preċiża u dak li niftakar wisq qar. Nġara.

Daħlet il-bijaj, u daħlet il-bijaj bil-mat il-mat sa' għamġi kora xin il-niftar il-bijaj. Pero il-bijaj spiċċat. Mod li komplikat biex nispiegakom. Daħlet il-diploma, u raqda, komplis, dawna fenomenu wieħed b'xi mod kif dan sa' pass. Kienu snin diffiċli ħafna, eh, kien komplis igwal. Elettur kien Father Peter, mhux Kostanzi, Father Peter aktar dat wara. U jina provajt b'xi mod eh, nara li bla tilmin sejjed. Istudji ta' letteratura jekk hux forma ta' diploma wan jew tu dan affarijiet kan jabbi. Għal darba kienet għadna minn eċċa fraxija. Għam xibta kux film kien jismu The Russians Are Coming, xibta kux, jismajtu bija. The Russians Are Coming.

Naħseb ma kienx hemm ħin ta' x'għandha tkun definizzjoni tal-għaqda issa li l-bjej ma baċ dak li kienet. Kien hemm żmien fej fej, soċi ma kienx jien għamil żmien l-università bla xogħol ġifieri kważi. Rajt jiena rajtu barka minn għalax jagħmel xogħol nagħmel barka Għax il-bjej ġiet ikkonsidrata bħala digri.

Għadda tal-Malti ma sabitx funzjoni fil-rivista. Rabba ta' minna korsijiet, korsijiet fil-kritika, fil-kitba kreativa, fil-kritika. Għabra minna, n-sartajt li tajta mien, sena kitba U ġew ħafna ħafna ħafna nies, nies ta' kulla ta' ġifiri, kem nisa u kem irġi. Bat indunajna li mux bis l-università, t-interessana, frankin barra l-università.

Dritt għal xi forma ta' budget ikolla istituzzjoni meta kien se jfalli il-moviment amministrarju, ħaġa li għamilt jien fuq sata kienet li mmur l-MUT u ngħidha tista' taħda f'idejdi kif kien jispiċċa l-moviment kif spiċċa, kien jispiċċa sata kif ma spiċċax spiċċa semma Dan li għal darba soddisfazzjoni l-istudenti ma nismi l-aħjar, eh, verament qed ngħidlek ġifieri u tgħaddi magħhom. U li titgħallem ħafna minnhom. U li dak li jagħtu dak li jieħdu huma l-istess ħaġa, ta' tagħna, l-istess soddisfazzjoni. Imħom. Għatmu ma tħalima. Nirringa serra. Għatmu ma tħalima. Ma għandha s-sena. U għadda tal-manti kienet waħda minn dawk l-opportunitajiet li bihom. Għadda tal-wassar. ħaġa tajba u. Anke minn kurratori kien hemm. Għadda dejjem għawdis l-għara rispett. U għadda l-istess.

Aquilina għalija huwa personaġġ kbir ħafna fuq missieri, anke jekk il-proġetti li kellina għal-letteratura ma kienx qabel magħhom. Ma għax pjaċir, però nirringrazzja l-Alla u mbagħad lilu li nagħmel hekk. F'ħajti rajt ħafna drabi xi ħadd refani minn xari u kien għandna l-imbiri tant sa minn xisbar u ma rridx emmejs fil-letteratura. Kien jaħseb li letteratura hija diskors se fuq sieq. Li hu veru, u li jista' ma jkunx veru le. Iżdin inkanta u ngħidu kemm jew simgħu naħna rġiska, nkun stunat, hekk possibbli fil. U besa minna dik. U nillhom props, le. Id-dinja kollha hemm superġi fil-letteratur. Le, le, le. U kellem dan suda l-arbi, għat kollox. U letteratur tagħta. Persi nasuda suda l-għor, il-biħi. il-filosofija u t-Taljan, li għax kelli ordni biex ma nistudjax l-għanis firmati biss, naxħat jħor, jina tħalt għal-kors tal emmi fil-Taljan. Il-bija ġeneral kien ikor ta' manċi sena jew sentej, għal-emmi qualifying, kors ta' għadi biex iġi. Ja kamiltom fil-Taljan, xina konti fil-Taljan kol, u bat il-kultura Taljana b'dun kam fil-Taljan

Jien naħseb li kienet pozittiva kif Il-fatt li għadha tal-Malti. U l-Malti da fejn Malti ma kienx ma kienx stmat. Ma kienx maħlem. Jisir, badman tal-Latinu Grik, għandu jissu, Taljan Grik jissu, Grik ukoll, Malti, xej, taħlemek. Issa ta' Malti għadem dik. Tinsewx li ħana konna pajis

Sofia verament verament importanti. Effettuata in quanto rajna l-letteratura mhix monopolju ta' xi ħadd. Mhix mhix mhix ta' dak kulħadd. Il-poeta jista' jkun kulħadd, jista' ma jkun ħadd, u jista' ma jkunx dak li qed jikteb il-poeżiji, jista' jkun ħadd li qed jiktibhom. Jitgħallimna anke moralment. Poeta ġat li jħoss veru veru propju. L-Agrippa kif tafu pożiet hija pjuttost peżanti malinkonika u mhux titkellem dwar id-dmuħ. Tieħel qalb il-kapaċità. Jena ktibt il-biografija tiegħu kif tafu kif tafu U qatt ma ħaqtu ħaj, ma qatt ma ħaqtu ġu, ma nafx il-mara tiegħu, nafx il-tieni mara tiegħu, għandi għam iżet kmini. Kien chain smoker, it-tamet kien ipejf mit sigaret kull-jum.

ta' kreativita' bħala materja d-dinja li tkun rappreżentata f'università ta' pajjiż wara kollox kan qed nitkellmu fuq lingwa nazzjonali ta' dawn mhux mhux fuq dialett ta' pajjiż minn pajjiż. Jiena dejjem provajt interpreta dan kollu mbagħad f'termini ta' x'seħħ fl-Ewropa tagħna tagħna b'mod differenti. Il-pass li bih l-Italja għarfet anki l-Sud Kif Malta is-Swift ta' Swift, the South ta' the most part of the South. Għalfet li għanni bisa. Differenza għanna fil-ritmu. L-Italja mxiet bil-mod, pero waslet. L-Italja mxiet, Malta mxiet bil-mod wis aktar, waslet ukoll. U l-modell ta' l-Italja kien il-modell ta' Malta. Malta hija taħrita ta' armi, u sqalli u Italja ta' ta' flimkien ikollok xaġa li mhix sqallija u mhix għabjana. H2O equals water.

Kważi li jistgħu jkunu utli, anke li toffru diploma l-approvazzjoni tal-università li tapplikaw biex l-għaqda tal-Malti jew l-università permess tal-għaqda tal-Malti tagħti diploma. Konnessjoni ma' dipartiment tal-Malti, però mhix mhix problema. Oħra domanda. Il-nistanajn li kienu li appartament biss, għat ma kienx għat ma ġaħat, għat għat għat għat. Fejn ma nafx però forsi il-fatt li jiena naqma dissilabu u ninsieħ billi nlossa bas fejn ta' kuljum. Forsi forsi ħadmet ukoll. Però jiena nista' li dejjem kont dejjem kont dedikat, dejjem kont Justu l-kors li s-sanza ma' s-sanza, biex Il-lum li għandi il-kondizjoni verament miserabli ġifiri. Għax meta sajt l-aħħar kelma, ġakti ta' pożija, l-aħħar kelma. Ibatu li jina kull ma ħassajt għettu, bkew studenti bkejt maħħom, jek tħana tħana flimkien. Jħos li l-għunet tal-lim tal-lim ħafna mill studenti, ħafna ħafna, ħafna ħafna, l-għajminiet biex l-għajna biex n-nħoġob. U t-tini huwa li bejt tal-lim u t-tal-lim għana biex differenza jeminu. Ewa l-metodu ta' sokra sele. Ġari ta' separ, un bat ġibu kwe risultat ġifiri ma' għannas. Veri, dan il-najt li jekk kuwa jekk, jekk għara li tekku kuwa jekk. Veri, ti komenċi għam li ehm, l-istudju jafu li huwa ħajja, li huwa ehm, kondizjoni, li huwa li huwa formula li bija li jista' tkun kontent. Ehm, meta konna għadna żgħar, Mandu naħsbu li filosofija mhix utli. Darba nisħab li kiteb dan istawi fuq kull bejwar. Kelma e hija end is. La filosofija e una xjenza, is a science. La filosofija e una xjenza. Konna kwale. Essenza la kwale, mandu rimane tale kwale. Ma kienx kelma. Għadni filosofija xjenza. Li bija u minajra, xorta. Kem kien għazbar.

Ġuri, kelma tisbawna. Ġuri, rridu zbarġajt l-argument ma sabkom. Ma, ma, ma, Kif l-Università hija post importanti fej kull gvern kostituzzjoni toħloq miljoni kbar kull sena u fija minn xejn fil-parlar. Tiġi taqroq għana tkun għat u ħajjet ruħi l-Università biex tisma' l-paroli u tmur l-għabidar fil-paroli. Kieku jien nidħol fil-ħanut ta' trabi nidħol ħafi, jew fl-arbun imqatta' u noħroġ b'żarbun sabiħ. Li jkun hemm bidla bejn il-bib ta' barra ta' żarbun tal-ħanut ta' żraben u ġewwa, għax noħroġ b'żarbun mhux imqatta' sa ma sabiħ. L-università tħol ta' żvojt, tħol ta' żvojt jew mimli, l-università hija post tal-paroli jew le, jew le, iva, iva, barra żewġ ifisseru. Bjażi btim, ma sabiħ kif sejja bniedem, btim li dar, ma jaxwek,

Għalija ma kienx hemm in-nies, meta ħaġa tħabba tagħmilha mhux bżonn iġġiet. Meta ħaġa ma tħabbix, m'hemm bżonn iġġiet għax tikfirhom. U l-oħra m'hemmx bżonn iġġiet għax għax tħarishom. Għalija ma kienx hemm bil dwar. Għad nabsa li din il-ġlida ta' mintu ma' l-università. Ma' żmien kelli żmien diskutija miegħu ukoll. Kena ċerta ġustifikazzjoni fiha, kena seħ u kena goffa. Kena goffa. Għaddejna minna wkoll. U l-Università għagġarna truħ. Minn dok kien imbezza. Illi l-Università mhix ta' ġenera li hija mhux konservativa, ma titbidilx. Però l-għadda tal-Malti Mitos hija għaqda ta' ħaġa ġdida li maġġob l-Università kien suġġett relativament ġdid. Dipartiment tal-Ingliż u tat-Taljan u tal-Filosofija li huwa wisq eqdem l-Università tibdet ma tal għalhekk bat u saret Repubblika u x'naf jien għax kellha Università li seta' tipproduċina avukati Qassisin, tobba u periti, full stop. Mux bil-posti ta' nogam, sa' nibni saqaf, jew sa' ndrandi ruħi, jew nfitax il-fejqan ta' xi marda. Naqman ta' kena l-università. Pajzi ħran, bieċaw kolonji, ma kellhomx ma kellhomx self sufficient biex jipproduċu dak li kellhom bżonn. Dak dak il-punt kollu. Il-fatt l-għallima kollha mill-università minn wassal l-għaw.